We have to analyse something, jami mukene tye ma omyero wan waneno o matut, pe ki nen ki wang me lobo lobo, ki nen jami matut. Kong ka ipenyo wii, ngo ma oweko dano calo General otemo awanygi ni gitye ka defending balalu i lobo Acholi kun giwaco ni balalu pe omyero ocit ka mo?

And we have to be with the heart and the mind of analysing things. Omyero kong ki analysing jami i lobo kany. Eh? Omyero waneno ni pingo kaja kicoyo ni ee, pingo kaja dok tye ni si, kaja dok tye F pingo instead of D. We have to analyse something. Pien ka waneno mot, otema wany tye latin Acholi. ma ka lwenye mo keken ma tye omyero olweny me defending Acholi ento ngo ma miyo doki otemo awany cito weko Acholi o kwero Acholi ma kakane-ni o cito dok ka defending Lumeroko yes an alwongo ni Balalo Lumeroko.

Baladu they are just like beast gikwo calo lee tim calo pe dano kong itam kong i wang kulu an acito i dog nam acwaka gang kuca i wang kulu joni gibino gilunyo i gibedo ludok, ludok kikome pe dok ni kong cuwal mo odong ludok ma nyimgi ki ngagi eni weng nongo odong woko ento inongo ni lutino anyira nongo tye ka twomo pii bene ki i wang pii kenyo dano weng tye ka twomo pii ki kenyo ento nongo gin gubedo they feel normal bot bot gin bene ginongo calo gin mo marac kenyo bene pe, ka igere wigi icako da gineno in calo in ma itye iye bene pe gubiloko gubineni calo gin gitye pire wai gilyel co those people are beast ento in icako jolo lee tim ma gumelo meroka ni gucak bedo kar associating ki dano gucak bedo ki kaka and kitye ka miti nongo en lutinowa bene gucak practicing that kind of nudi nyo stupid kind of culture ma wayam weird it is weird an ki bota atamo ni gin mo tye ma Salim Saleh gin ki General Tema gitye after gin mo tye ma joni gitye ka planning i lobo Acholi ma gin ariya aye gingeyo Kor tam, wuket wiwu i tam ni lutino Acholi tye ka to, ludito Acholi madongo me mony kitye ka nekogi woko guto poleko weng, ento tema tye. Bene pe ibiwinyo i nino mo ni gin mo oyengo nyo gin mo ogudo. Tye okenyo ma wuneno kite calim calem gin kit General Oketa gubedo ki lara me ngom caa, ngom caa ni ma tye i omer ca ni wuneno kite gubedo ki lara ngom kenyo

An atamo ni nen calo Calim Saleh gin ki General Otema gitye ki tam moni ni omyero gin gimak Northern Uganda woko cinggi nicwic wek olo ka diki macaca gwok jami eni odwogo ribi ribi ki tung Kampala ci gin kadi Calim Saleh nongo gin gitye ki defend ma meggi mo madit mapat. gitye ki yogi mo mapat nongo gitye ki teritorigi mo ma nongo gin gitiyo kwede me cako lweny ma megi nyo me cako yogi mo me jemo dano myero onen matut an atye ka neno matut there must be something between. Chenro Tema, Gin kit calim calem ma Acholi pe ka keto tamgi iye, ma Acholi pe ka keto wigi i tam me kwido lok eni kong. An atamo ni hidden agenda moni tye ma calim cale gin ki Rutema gingeyo gin aryo ma gin gitye ka planning gin aryo ni wek nen calo ka ngat mo otemme ni iloko gamente onyo gamente eni olokke onywene o ki tung iye kwica gin gibi tuc ki citail gi mo ma tye bad onyo ma tye pat ludito acholi ma tye i mony ki mukene madongo ni kinekogi o weng mono ma gicung ki kaka ni bat i kare ma kineko ludito acholi o weng madongo ma gicung ki kaka ni otema dok bino atir me cito ka defending Baladu i nyim president Museveni i state house otema wany cito ko ki dano ki lwak makato pyerangwen kun waco ni en aye lawiwgi kun kwanyo dakone calo Catherine Lamwaka keto kenyo Keto dano calo MPs mukene ma ming Margaret lamwakagi onyo Margaret lamwaka odwa ki MPs mukene ma ming doki calo lagen me agago eni MPs ma giming ma konygi peke ma actually myero owek kodi dano ma kuman pe gudok i Parliament kit ma nino acel kit ma i second acel pe gudok i Parliament. kiretgi omyero gupoti i level ma lamal. Atye ki neno bene ni otema gin ki lawany gi otema awany gin ki Salim Saleh gitye ki neno mo me creating a militia, militia mo i lobo Acholi pien dano pyerangwen eni ki makato eni ma kombeddi giketogi ni gitye jo ma gi defending balalu nyo me neno ni balalu myero obed tye i lobo acholi ni joni eni I'm sure ni gitye ki mutuku. Abyeko ni ka ngat ma bedo ki mwon muduku nongo ngat eni pe ki muduku definitely nongo tye ki muduku nyo nongo muduku bedo yot pote tutwal so neno na tye ko matut ni otemo awany gin kit Salim Saleh they want to create a militia in the name of yako ngom pa Acholi pien lutino Acholi eni ma kong bedo otemo awany gin kit General Salim Saleh gitye ka recruiting ki dong poko kin rwodi mukene ni odok koko i cwiny jo-ni these people are planning war they are planning serious kind of militia i lobo Acholi nyo lweny mo i lobo Acholi. Acholi omyero nen gin eni matut. Acholi omyero yab wanggi i gin eni. Kun bene nongo ni conflicts ki tele mogo kitye ka keto neko i tung boda, tung ngom romo kwija. So it's like joni gitye ka yenyo yo mo me creating lweny mo i lobo Acholi. nyo me creating a militia group mo wek ma obibedo ka terrorizing lobo Acholi ma gubibedo ka lweny i kom Acholi ma gingo gitye gineno ni balalo myero a ki i lobo Acholi. ma gubibedo ka celo lujoni eni nyo lweny mapat i kom jo eni ma gidek ni balado obed pe i lobo acol-li. So joni eni gitye ki tam maraco. Otema weng tye ki tam marac i kom acoli ki ngom acoli. Jeneral Salim Saleh tye ki tam marac i kom ngom acoli ki lwak me i acoli. En joni eni kit ma an atye ka nene ni gitye ki plan mo keken me bolo aranyi mo keken i kom Acholi ma gitye ka kwero tam pa baladu kong ka ipenyo wigi kong cak ki nining ni dano calo otemo awanyi. tye ka defending baladu? Ngo weko en tye baladu tye ka defending baladu? Kong wun macalo omegi otema wany macalo Richard to dwong gi onyo alai gi kano lalai gi meja opiyo gi why are you people not advising otema wany why is otema wany nyo general otema wany is so much misbehaving Why is he behaving too is he misbehaving too much? Pingo kombedi Jero otemo atye ka nene ni Salim Saleh pire tek loyo Acholi macalo kakane. Cake nining ni otemo awany doki tye ka defending Meroko i lobo Acholi. Cwinya cwer ni otemo wany tye ka myero ni any crossing department weng otem awany in omyero ibin iwac wa wan macalo acholi in position ni tye kwene do you want to be a politician or itye ka medde ki bedo lamony. Ka in itye ka myero medde onyo itye ka myero bedo politician otema a o ki imony you resign from the soldier wek wan macalo acholi onyo activist ki dano ducu me i acholi wacak treating in macalo politicians it is a disgrace ni tin otema myero ibed calo politician diki otema myero ibed calo lawi rwodi me acholi diki otema myero ni ibed calo rwot me i acholi in aye in anga in otema waci in lubanga. Gin marac ka otemo otemo awany nen calo wiye owillo ni en eto. Otemo awany omyero awacci atir ni laa pa dano eni rac rac mo acoli wan acoli eni ma ineno wan pena acoli kikome ni otemo awany ka wan aye walam in maber i abila otemo awany in pe ibiriba in ibito oko muduku eni ma in imako ma in itamo ni iloko dogi i kom dano-ni muduku eni obilokke nino mo obineko in Cokke bene ka calo wan macalo Acholi wakeco, walamo dogwa i abila, otema pi timmi ma in itye ka timone i kom lutino Acholi i kwogi i lobo Acholi, otema weny in pe ibibedo makwo, in pe ibibedo makwo. An i kare ma yam atye ka training myself me bedo lamony, yes an atimo training me bedo lamony, atimo training me bedo polic, kiwacca ni komanda mo keken mager, komanda mo keken ma pe woro lwakke, lwakke aye obineki. Komanda mo keken ma ger i kom lwakke ma pe tye associating ki lwak ma en telo maber, lwakke ma en telo-ni obineko en. En otimme ka mapol. Otema dong bi surprise ni lwak me i Acholi i nino mo obijemo i kome gubineki. Pien in acel-li pe itwero loyo wan acoli ba, otemo awany pe iweko mudoko opel wii. Pien lok pa in otemo awany tye icwero cwinya ma an pe anino, wan lutino acoli mukene ma woko kany pe wanino pi timmi. Otemo awany oweko inen dano eni-ni, ka ineno dano ojunye omyero iwac dok inge ni kit ineno apwoyo onyo aita onyo ogo. Go pol kare nen ka gujonye paka wang guneko twol ororo madit onyo twol black mambas ma nongo black mamba madit ma nongo tamo ni en dong pe to ento go junye ko i kome. Ote mawany amyero awacci nino mo Acholi obijunye i kome calo mor-ri. I nino mo Acholi obijunye i komi. Obijunnye i komi calo goo, ci otema wany in ibineno ni ipotone ryany. Nen, Goliat madit ma onongo dong en tamo ni dong en pe larre-ni, lating diyo pa Daudi ocel oreto neko. Co wod acholi mo i nino mo ma tye ki abila i komi ma Acholi omiyo abila i kome ki laa weng obireto in nok ingo putemo wany mak lok ka eni wa ki dakika wa ki nino ma awaco kede maki putema wany pien lok ka jwi angeyo ni oo boti jwi dok in itye ineno dok in itye one of my followers. Co otemo awany latin acholi ni mo latin acholi mo i nino mo ma tye ki abila i kome ma cwinye ocwe ma abila leading pien wan macalo acholi watye ka lamo abila i komi otemo awany in pe idit i loyo wan acoli ya otemo awany in pe idit i loyo wan acoli and wan lutino acoli eni wan watye ki man calo in dok wan bene kikwero wan. kun kwer kikome caa mukene ma loyo in dok caa mukene nyig bang wa bene dongo loyo wa megi so otemo awany wan macalo acholi wa tye ka bino i komi wan macalo acholi wa tye ka bino i komi eni pe bura eni lok en wan macalo acholi wa tye ki tools weng me lweny i komi waromo lweny i komi ni wok ki i kom abila Waromo lweny i kom yo mo keken. Laa eni ma iwinyo dano laa, laa eni ma iwinyo dano loko ki cwer cwiny i komi otema. Wat i cac ma omyero pe omaki obimaki. Wat to ma omyero pe omaki obimaki. Laa pa wan mukene kec kec mo ma pe lare. En an pe tye ngat mo ma akeco i kome ma okwo. Pe tye ngat mo ma an akeco i kome ci alamo ci okwo. Peki. Dok pe tye ngat mo ma an akeco i kome ci ogoing free an latin ker. Otema wany wan wabiloko abila me Acholi i komi dok bene wan watye ka loko abila dong i komi Otema wany. Kor lweny ma tye ka bino i komi Ka in itamo ni in dong idito i loyo Acholi me cito ka kelo lumeroko me lweny i kom Acholi dok icito icito ka cwako meroko atir i nyim President Museveni, tem awany, amyero awacci, aciki ni in pe iloyo wan Acholi. In pe iloyo wan lutino Acholi weng. En wan watye ka bino i komi dok wabijunyo i komi calo mori, wabijunyo i komi calo nyig kic, wabijunyo i komi calo goo ka ipyem kwo. Kwo tem awany. Kor wod bawany, eni dong in itamo ni mani aye kiloro ki gadi gadi? Ma eni dong itamo ni kiloro ki gadi gadi? In dong ibibedo ka jwe eh, ngunyi atir i kom acoli. Labongo olworo pien itamo ni itye ki muduku AK47. Muduku kibiyiki kwede. Generals adi ma giloyo in ento gutop woko i bur wa con? Ding wii pe ineno history. Muko ipeny wii ni oteka muku calo Adolf Hitler giti kwene? Napoleon Bonaparte giti kwene? Muammar Gaddafi giti kwene?

Ento ka nino ma to caa me to oromo ci wubicako neno ni jami me i wi lobo-ni kara pe twero wa konye wa mo, jami i lobo dong i lobo kumeno. Co kite in dong ilony nining tem apwoo pwonye me woro dano, dano makwo eni ma ineno giwoto ki tyen dok giywe dok gitye ki wang calo in-ni temme me worogi kit ma dong itamo ni ilony tutwal nyo itye ki kero weng. me jami mony. Temme me woro dano pien jo mukene loko aloka keken ki laagi nyo lamo doggi keken ci in ibineno to ma obikemme kedi otema. Acwali tye ka bino kedi, acwali tye ka bino i komi otema wany ka pe itye i ngeyone acwali obi tye ka bino boti atamo ni kombeddi itye ka nene ni you are too big to apologise to acwali but I caa moni ma nongo in ibi mito apologizing nongo it will be too late for you it will be too late too little for you tema wany winya angeyo ni kombeddi romo cana ento nino mo tye ibiye ni Daniel Soka kare onongo tye loko calo prophet Pien Lubanga tiyo en ki jo moni ma in itamo ni icayogi, ma in ineno calo gitidi boti-ni, ento ki bot Lubanga nongo git ma pe wacce. Co otem awany ka in itamo ni wan waduko aduka, aye labe. Ka in itamo ni lutino acoli eni ma gitye woko eni i US, i UK, i Canada ki lobo mapat pat-ti in itek iloyogi onyo muduku moni ma in itye kede ni dong twero weko in dong ibino ka nywaro acwali atir kun itamo inen calo itamo ni in i Lubanga otem awany wan acwali watye ka bino boti wan acwali watye ka bino boti i komi. En waye ducu me jogo ciling kono ciling apar kono ciling pyera angwen kono ciling pyera abic kono ciling alip acel kono ciling adi otemo awany in pe iloyo acoli amito awacci atir kono idek kiri mito balalu pe obibedo ilobo acoli balalu pe obibedo ilobo acoli wabitiyo ki tuls weng Gi dul zweng ka mitte me timo gin mo kiken, we shall do it, me neno ni baladu a ki i lobo acoli. Awecci dok anwoye ni lobo acoli onyo ngom acoli pe ngom pa ojok awany. Wii nen calo odoko dit doko, wii odoko lot doko. Nen calo itamo ni gweng ma iruko i gwoki ni pe poto piny. Tem awany kor wan Acholi, kor wan macalo Acholi, Acholi okeco tye ka bino i komi, Acholi mukeco tye ka bino i komi tem awany in ki joni moni enoni kor wa.